Чурапчы улууһун норуотун маастара, киниттэн билэргит курдук бу саха оҕунан дьарыктанар, ол эбэтэр былаана кини былыргы сүтэн хаалбыт саха оҕун билигин сөргүтээччилэртэн биирдэстэрэ буолар. Киниттэн бу сен учугут така бу оҕу үрдээн пропагандалыыр билигин холобура Чурапчы улууһун охчуттара олох республикаға бастакы местелерге хедяллар диегахпит наһыстарбаппут булу Манаттан баҕар Костинович бэйэтэ оҕо олох бэйэтэ оҥорор. Былыргыны барытын үөрэтэн, хасыһан, кини хайдах ханнык мастарын оҥоһуллубутуттан, ханна көстүбүтүттэн, туох састааптааҕыттан иин барытын састааптааҕын барытын үөрэтэн баран дьэ кини оннук былыргыны сөргүтэн оҥорооччулартан биирдэстэрэ буолар. Уонуттан хас сыллаах ата Павел Костинович Намга Манга он тоҕус. Чэ, уон тоҕус сыллаах дьыбыт да. Он тоҕус сыллаах. Онно олоҥхо үһүөҕүгэр кини кыттан бастакы миэстин ылбыта. Ол эбэтэр былаана кини саамай ыраах тэбэр ох саалаах онно тиийэн кыттыбыта диэххэ. Кэрэ паалкасын үс. Эн бу чебу тутан көрүүм мини. Эн

Үстүмэҥҥэ мунньахтаан хайаан бу саха оҕун оҥоруохайын диэннэр Жирков Александр Николаевич инициатива көтөҕөн аҕалааһын онно буоллаа дии. Онтон били учуонайдар чуолаан ити Поппо Баһылай Баһылайович Сааска Мадрига сотруднига уонна Павла Николай Тихоменович диэн археология Сулукуу музейын сутулунньуга. Ололор элбэх охсааны үөрэтэннэр көбүлөттөн көстүбүт былыргы охсаалары үөрэтэн ичимуһатти сыйаадылы охтор көстөлдөр эбит. Үөрэтэн биир канон оомуттара. Бу былыргы аға охсаата маннык буолуохтаах диэн. Бары параметрдарын барытын ойуулаан, уруһуйдаан, материалын иин барытын били анализтаах анализ көрдөммүт барын бэрэбиэркэлэтэр. Онно буоллаҕына бу саха охсаата ис өттүнэн бары бу бэйэн дикотти иһэ ол туох болар тиит маһынан оҥоһулла. Уонна бу тас өттө хатан кыһыбайдаах икки араҥаттан турар булар эбит буоллаҕына тутааҕа уонна курааҕа диэн кураахтаах ыксаан иһинэ уонна бу хотугулуу тиипкэ киллэрэллэр бу биһиги аҕалар охторбутун маннык охторо ол аата оттон хоту иһиргэ оҥоһуллубут диэн буоллаҕына маннык ох уонна ханна да баара көстүбэтэ Манна баан эрэ венгерскайды традиционнай билигин да охторо. Хандыр баанны курдук гынан баран бу үйэ хақалар оппут бу кириһэ киирэрэ манан оройугар бааллар. Кулаах төбөтүгэр. Бу холобура бүрәтте монголлар ингеннере бу манан дьэ болар. Оны оны токор киндек. Улахан токор улахан болар. Бу болманы бihene ураты тайан бу Bunlar Ол аҕа охторо ыллараны уһанчы сыйаалы көмүлэттэн булаллар эбит. Ол аата буллаана билин юттала калектен иннинээҕи биһи дьоммут охторо буоллахтара дии. Онтон юттала кэлбиттэрин кэннэ биһи дьоммут оҕунан сэриилээх хаа баппатахтара буллуга. Ол иһин охторун араа

Онно көрдөххө муос игин баар иһигэр. Ол эбэтэр нучун эттэххэ биһиэнен биһохпутун саха оҕун лук якутский сложно составной диэн ол эбэтэр буланы араас материалы баты манна дьэ кымталлар быһадаахига оннук булу бу араҥата хаста булан хапка түттү араҥалаах иккилии түттүү оҥороллор быһалаах Охсо курааҕын иһигэр угуллар. Ол эбэтэр баннаттан көтөрдөххүнэ уҥуох буллаа дьэ. Бу холобура манна иһигэр угаллар бу. Маннык булла дьэ охсаа курааҕа боҕоргүүр. Онно бу ыарахан айаанна кураак быраҕыылаах буолан диэтэ. Малын да яанна. Бу сүөһү ойоҕоһун уҥуоҕуттан оҥороллор үһү. Уонна маны иһигэр уган, муну хайытан баран да иһигэр уган филимнээн эрийэн бөҕөргөтүү Көннөрү мас баллаана көннөрү мас баллаана буолан хайа баран сөп. Хайа баран хөп. Ол иһин хайа даҕаны бу хаха оҕо манан иһигэр киллэһиктээх мастаах. Дэх мындытык тоҥороллор эбитэ. Мындык боҕо дьа. То онно охса арааһынай докторга иһин арахсар быһылаах диэти холобура булт киэнэ туһунан булун септу сэрии киэнэ туһунан булун септу ол туһунан туох диэх бэйэм халыырбынан хакалар үксүн хэлиген аан оҥостоллор диибилэ хэлиилээге холобура чугааппап булаан эстаахкын ыраахтан сыылаҥа Уонна ол булт диэн ыллаана баар улахан кылга саллара ылла. Айаҕа ити сахалы сиргэ хадьар кылыытыахтаран эп. Биһиэхэ те оноҕостор суохтар Онтон музейдерге көрдөххө оноҕостор арааны буолаллар эбитти. Итер аһынан оноҕос төбөтө дөйүтэ регин гына диэбик. Анаҕос астыгына, бача кыра кыра кылга мостабылах малтаанай охтор дьамаалар. Ол бу төбөтө Сириилэн дьаппакан дэбисэн ылан куобаҕа кыра кыылы ытаргар онон уһуктаҕын ыыппат буоллаҕа ини. Уонна дьэ итимир уһуктаах улахан кылга кыргыска аналлаах киһи ньымы туһунан дьэ ааттара барыта хайдах тус туһунан Оттон олох былыргыларын киэнэ буоллаҕына олох олоҕо истэбэтигэр били уһуга муос игин буолар эбит. Тимир суоҕар муоһуна суох курдук. Кэнники тимир буһар буост буолбуттарын кэннэ дити бу куяңан жатардын өссө хороҕор били тиyen түһэн баран иһиттэн били үһүннүлээх буолар мындык. кыркыфанах диэн хатарыылаах тимир ол куйаҕан дьатар тааша бара турар кэлэн түстэҕинэ кумулятивно зря анын гэттек оннук оҕостор эми бааллар билиҥ дати хорох оҕостор оҕолор өддөрөөччүлөр аллары тиийэн баран түһэн баран кыра гына инньэ тааша баран Эн арта билигин бу маннык оҕостон бары киһи бултуон хэпте.

А так миэхэ биир Томпо уола кэпсээбитэ. Кус ытан көрбүтэ. Ону ол куһун ыттаха кирис тыһын истэрибит. Кинини көтөөн ылабыт. Оҕоһум тиийэ дылы үһу. Оны куһу талларын иннен харба хоол биэсиэр

Чарааһа булласабыгар чараас буолара сөп быһылаах. Итин бэйэм ханаал буолара буллу гынан баран хорохтор чараас гынан хомбуккун диэбиттэрэ. Дьеканы кылаас дьеков битэ битэ боҕунда. Наха чараас гынан Булуус. Аа булуус. Bunu уллана Оксан күүһэ резкаха резкость бой дим бар булда дим. Ол кини төһөнөн түргэнник көнөрүгэр аа манна тиийэҕиллэн баран дьэ Өлөмөт түргэнник көнөр буоллаҕына быраллах буолуон сөп диэммин бэйэм таккыйдыыбын. Онуга наһаа халаҥ оҕон кини көһүүн оҕус буолан. Тандыран бараҥын эн көнүөн наада буоллаат. Рез көһүнэн наада. Түргэнник. Уонна бу хаамай үлэлиирэ буолла бу. Онно да бу сонно дьаадьарын үгэс булларан аатычча. Оччоҕуна эн бу маны бу маннык хубу көстөрүн курдук кыһан таһараҕын дуу эбэтэр хаддара хатараҕын игин думаны. Бу мана быһыытын ыллараҥҥын. Икки холобура тиит уонна бэс пластинаны ылан баран пуормаҕа хамсаттараммын хатарамын быһыытын онно бу я иитин эмиэ онно бу маны хабыта инчэтэн хабытан эмиэ хамсардан те икки хас сукка сорунан баран онно уже били үйэҕэр килейдинэ иннинэ кини быһыытын ылар быһыытын ылар онно

Ол үчүөнэйдэрбит кэпсээннэринэн ох күүһэ бу оттоку муҥунан иһинэн эмиэ бу тутаах иһигэр маннык пластиэ суох мас сылдьар хатан иҥиэнэ холобура. Ол бу төһөнө маныха миэнэ маныха алыга лэһдьэ бу билигин. Мана көрөн битэр былабыт. Килин курдук. Бу манан төһө уһуннук баран да оччонон оҕун кытаанах күүстээх буолар диилэр. Ол Иннокентий Иванович Васильевич онтон буруолаах өлөххө наада буолла төһө күүһүрэр эбитэ буолла бу маннык балайда уһуннук маныаха ылгылар буоллаҕына күүһүрэн Дьэ майан эппиппит дьэ Намҥа буолбут күрэхтэһиигээн бастакы миэстэ ылбытын диэбиттэр онно эн оноҕоһун дьэ төһө ыраахтыйда сүүс тоҕуон түөрт метрэ тоҕуон антыма тэлбитинэ

туох кыра кыра маһы былаһатымын иккиил мас диэн бастаан оннук буолаһайдьыбыта хайаан иккиил мас булахтаата ол кииннэрин боруобалаан көрбүтүм да тостугана эбит ол иһин бу көнө аастаах маһы тиит маһы ылан ол тас араҥатын били бадовые кольца кинини иһимэ буолать Уонна хаттаҕына кини туохпут кытанах бүккэй. Онон биисэт дьон оҥоробут. Таһым булла хатыҥ. Аны булла биһэ хатыммыт да эмиэ кырдаам булла ханаата. Үчүгэй аастаах хатыҥа. Би климаппыт тымныы булла ди. Ол иһин бile хатыҥ уулаах мас буолан Lepus пусионе бара кыһаттыгыга. Күннэнэ били сааһын үлүннэрэ мөллөктөр аһын элбэх буолар.

Буолуо. Бу оҕобуланы биһиги өргө диэри Андрей Андреевич Саввин арыйтан аҕалбыт оҕо диэммит өйдөбүллээх этибит син. Онтубуолу булаана кэнники кэнники буллулар докумуондарын ол суругун бичиги бу бэтэрээ амма эҥертим көстүбүт оҕолор экспедицияларын булбуттар эбит Болана былыргы ол көмүтте кастыбыт оҕун

олорбуттар буоллаа диэбитте иннинтэн биһиги биһиэхэ бу маннык охсаалар ити эрдээх сыаналаах экспонаттарынан биллэллэр аны баара музейдэргэ уонна кырдьык аҕыйах даҕаны аҕыйах була бу холобуран онно биир үлэ баар манна биир үлэ баар Кырамаанды бу хамай бүтүн бүтүн охпаалаах Охсо спордун көрүҥэ Чурапчыттан быһа Хаһырыа Чурапчыттан хаҕаламмыта диэтэххэ ыыспат. Охсоото бастаан олимпийскай көрүҥүнэн хаҕаламмыта. Аны классическай охтор диэннэр бааллар. Онон онтон биһиги биллиилээх тренербит, улуу тренербит Павел Михайлович Стасов диэбит Чурапчыга оҕолору хомуйан хаҕалаабыта. Онон онон Афанасий Кириллович Сопронов диэн улахан спорт тэрийээччитэ үлэлиһэ дьыбыта. Хака иһэригэр даҕаны, республика даҕаны уонна бу улууспутугар, оройуонбутугар даҕаны аны кини бэлиэтии көрөн бу Павел Михайлович Эбэһи Чурапчыга ыҥыран германскай ойохтор бастаан кэлиилэргэ дьэ инвентарынан хааччыйан тэрийбитэ. Онтон дьатын улуустарынан эмиэ филиаллар арылланнар, тархананнар. Билигин биһиги республикабыт бу ох спордугар Россия таһымыгар ситиһиилэрдээх. Куруук бу чемпионат России куруук турнирдар буоллахтарына этэрим куту классика окко аны билигин Боһотурдаата булочнай ох диэн спортивнай көрүҥ эмиэ туохха олимпийскай көрүҥ быһыытынан киирбитэ онон бу икки көрүҥҥэ баһака херин спортсменнары үрдээн үрдүк кытталлар бу кэлин биһиги Бу саха оҕун хайаан даҕаны дьэ таһаарыахтаахпыт. Саха хайдах бу былыргы тюрк омугун дьаанынан буларынан бу ок саа оҥоруутун, ок сааҕа күрэхтэһии, онон ок саа боччуттар буларбы быһыытынан ок саа булка туттулла тэрил булла. Онон ирдэтэн бу традиционнай ок диэн өйдөбүлү киллэрэммит Борис Борисович Олесов театр буолан элбэх спортсменнар оны өйөөннөр уустар өйөөннөр бу саха оҕунан күрэхтэһэн традиционный күрэхтэһиилэр буолбуттар ол традиционный күрэхтэһии бу байанай бэлэҕэ диэн упражнениета манчаары оонньууларыгар үөһэ бүлүүттэн хаҕалаан бу Горнайга бэрдигэстээххэ буолар Мачаарыларга тиийэ иккитэ уже кыттан бу маннык тугунан барда. Саха традиционнай оҕунан барда. Тым бу культура биһиги түҥ былыргы культурабыт буолар. Окса манна бу уже билиҥҥи биһи уустарбыт холура бу Чурапчыга Мындаҕаайыга бар Попов Павел Константинович диэн бу ууспут бэйэтэ уже хахалыы охтору оҥорон бу олоҥхо ыһыаҕар куруук бу ох уустара ох оҥорооччу уустар күрэхтэһэллэр ону уже хаһыс да төгүлүн кыайан рекорд олохтоон бу кини оҕо ырааҕы ытар уонна тон олох хахалыы дьиннээхтии оҥоһуллубут буолан итиннэ Биһиги эмиэ Чурапчылар инники күөҥҥэ сылдьабыт диэххэ наада. Уонна оттон бу инвентарь оҥоруу, хака оҕону оҥоруу былыр-былыргыттан Чандырен Савин үөрэтиитигэр баар. Мээнэ уус ылла даҕаны охсааны сатаан оҥорбот эбит. Манна олох анаммыт уус дьоннор, анаммыт идэлээх дьоннор баар буолаллар эбит. Онутун бу туох буораҕынан эстэр һаа кэлиэр дылы олох үрдүктүк хыыналана сылдьыбыттар эбит. араас олоҥхолорго даҕаны, үһүйээннэргэ даҕаны ол барыта бэлиэтэнэр. Аны бу Андрей Андреевич Савин юбилейынан бу саха культуратын, саха фольклорун үөрэппит киһи. Бу биһиэхэ эмиэ саха оҕо хайдах буолуохтааҕын туһунан суруйан хаалларбыта эмиэ элбэх научнай үлэтигэр баар. Ону онто хирдэтэн бу биһиги чурапчылар быйыл сүүс сүүрбэ биэс сааһын туолар Андрей Немсавин. Олонон хирдэтэммит бу биһиги бу саха оҕун традиционнай оҕу үөрэтиигэ даҕаны уонна тым бу көрүҥ хайдыытыгар даҕаны биһи чурапчылар эмиэ төлөөбүт кылаат оҥоруохтаахпыт туспа иэстээхпит диэмит сананабыт онон Бүгүн бу күрэхтэһии ыыттыбыт. Бу күрэхтэһии сыл аайыттан биһи хаста күрэхтэһиини ыытабыт. Федерация быһыытынан, онон быйыл бу бэйэбит федерациябыт Манчаарыга улахан ситиһиилэри ылбыта. Манчаарыга Чурапчы хамаандата Чурапчы охчуттара бастаабыттара, холуура түөт киһибит олох чемпион буолбуттара, аны супер финалга абсолютнайга эмиэ Дарьяти Фоминами чемпионка буолбута. Инньэ гынан бу биһиги быйыл традиционнай оҕунан ытар спортсменнарбыт хаамайда ситиһиилээх ыллара диэммит. Бу бүгүн ичи күрэхтэһиини мен онно анаамы тыттым. Тугунаттан бу традиционнай саха оҕо хайдан иһиэҕэ, маны тон бу инвентаря бастатан туран бэйэбитигэр оҥорор дьоннор бааллар чэпчэки ылан дьарыктаныахха бу спортивнай эрэ көрүҥ буолбакка бу биһи историябыт бу биһи культурабыт онон ылан ыта сылдьар ылан бу сайын буолла даҕаны или бу биһиги кытта бу кыһын залга эмиэ ыттарабыт онон холура ытан өйө санааны чэбдигирдээн эти хааны чэбдигирдээн бу спортка сыстыыны биир көрүҥэ буолар. Онута бу окса көрүҥэ биһиэхэ хааммытыгар баар былаһаакаларга. Онута тайынарыахпытын наада, бэйэбит харыстыахпытын наада. Ону культурабыт, бэйэбит ураты культурабыт курдук илдьэ сылдьыахпытын наада.